Helbestvan dişibine pisîkan, lê belê pisîk naşibin helbestvanan. Di temenê mirovan de demeke wiha tê ne kesekî Tu bi hêvî li bendê mayî ne jî kesekî bi hêvî li benda te mayî dimîne. Ji wê demê û pê de her tişt û her kes ne li dûr û ne jî li nêzê te ye. Dema mirov pîr dibe dişibe dareke li daristanê bi tenê mayî ya li dawiya payîzeke dûreng pelên xwe bi timî weşandî. Pêr û çûk jî zû bi zû pêça xwe nadine dara bêpel. Ji bilî fitîniya baw û behozan, armoniya berf û baranê, tu tişt li çiqilên wê yên rût û tazî nakeve îdî eger dar bêsma be. Wan deman mirov li ku derê binêre xerîbî ji bilê axê bi ku de herî xerîbî. Mirov pîr nabe, dema pîr dibe. Xweşikbûna pîrbûnê spîbûna porê ye. Na na, carnan darên bêsî mayî jî nola çemên bêmasî bextewar dibin. Mînak, dema kuliyên berfê bi ser çiqilên darê yên rût de dibarin. Çi ku berf bedena darê dixemlîne, çi ku dema berf dibare kesên li ber re dibûrin, li xweşikiya pîrbûna wê dinêrin. Çi ku berf demekê li ser çiqilên darê dibe mêvan, dar dibe ma ziwanê wê, çûku berf bi çûna xwe re bihareke din jê re tîne. Mirov û dar bi tenê ji hêleke ve jev cê dibin, ne bihareke li benda te mayî heye û ne jî tu li benda biharekî eger tu pîr bibî. Carnan zimanek têra helbestvan nake, hin caran jî helbestvan têra zimanekî. Pîrbûn tiştekî wiha ye, ev mirovên dema dar bi fêkiyan xemilî, dema xwedî, sî, mirov û ajal li derdora wê diçin û tên. Zivistanan êdî tu kes di ber re jî nabûrin. Têkilî danûstandina bi heval û hogiran re sist dibin. Gelek heval û hogirên te êdî telefonên te nabersivînin. Ger tu bêxêr û bêkêr nebûbe jî, tu ne jîr î, êdî tu pîr î. çîroka Mûmê berê pêketina fenda wê dest pê dike û piştê vedimire jî didome. Xwezî dibine xwelî, dema mirov pîr dibe, dema pîr dibe mirov, xwelî dibine xwezî. Piştre gotinên sar tevlê axê dibin, da helbesteke şîn bikin, germ dikin hewayê. Çûk dimire tu firînê bi bîr bîne. Berî niha bi salekî kesekî ji min re bigota mamoste tu yê bi pisikekî re bibî heval ez vê pê bikeniya ma. Çi ku her dem têkiliya min a bi pisikan re ne baş bû. Çi carî min destê xwe li serê pisikekî nedabû û ji wan hez nekiribû. Diya min her tim pisikên li kolanên xwedî dikirin. Loma li mala me çendek pisik miheqeq hebûn Gelek caran pê re dixeyidîm ji bo hebûna pisîkan a li malê, pisîk herî zêde duya min û birayên min ê li bendava paytexta xerîbiyê Xeniqî tîne bîra min. Dema zarok bû piçûkê mala me bû, mezar jî hez dikir, me jê re digot pisîko. Bîreke reş û kûr e oy oy, min li nêz e him dûr e oy oy, dinyayekê pûç e ji çi re, birayê min lê bibûre, çavreşê min jî bibûre. Piştê mehekî pitikê me wê bibe yek salî. Nêzî salekî ye bi min re li mala min mezin dibe. Di vê salê de li pisîkxaneya xwe ji bo malê dibêjim. Ber bi pisîknasiyê ve gelekî meşiyam. Di vê salê de gelek tişt li jiyana min hatin guherîn. Mînak her tim fikr û diyalektîkên min ên li derheqê helbestê de hatine guherîn. Lê belê piştî hevaltiya pisîkê ez bûme kesekî din. Min gelek vîrusên canê min dikiritînin. kirş kirin, min ew nola demên berê ji kokê ve ji nava serê xwe û dilê xwe neavîtin. Nola sêvên kurmên xwe xwedî dikin, ez jî wan xwedî dikim îdî. Dizanim tişta mirov xwedî dike mirov tune dike, dizanim helbest pîr nabin, dizanim dil çiqasî pîr bibe helbesta mirov jî ewqasî tîr dibe. Pisîk û psîkolojî, Min dosyayeke berfireh amade kiribû û serenavê dosyayê Psîk û Psîkolojî bû. Ketime pey a şopiya pirsên nola psîk li edebiyatê, li sînemayê, li muzîkê bi çi awayî hatiye bikaranîn, bûye meteforên çi, lê belê piştî ez rastî helbesta Lal Laleş û Kilama Besna û Xelîl hatim, min berî hişê xwe quliband. Ehmedê Xanî li buhara piçûkan wiha gotiye, Sariq û liş her du çi navê dizan, hirre û sînewrî pisîk ferre mişk, seqbî kun û rûvî çi ye sela ben. Nêzbûneke klasîk eger tu behsa pisîkan bikî divê tu behsa pisîkan jî bikî. mînak, zafin, Tom û Jerî, Azman Pisîka Gargamela namdar li ser mijarê nasekirin çêtir e. Demekî gelek popûler bibû, helbesta Kemal Bûrkay a Sezen Aksu kirî şarkî Bir kedim bile yok anlıyor musun, hadi gülümse, pisîkeke min jî nîne îdî, tu fam dikî? ka bibişire. Pisikeke min jî heye îdî, lê tu fam nekî ka ez çi dibêjim, nola siya min nebişire jî, pisîk nabişirin nakenin. La Laleş li helbesta terka eşqê behsa dîmena erka eşqê û tebeqeyên eşqê dike, duyemîn, siyemîn, çaremîn, pêncemîn, dibêje, Hene bike destê xwe û bisikên heft rinda,

Tu dûmana dilê xwe bigihîjinî erşê Xwedê, dînîtiya janê, kewa ku nîzîkayî kiriye li kemînê, serhildanên sê serî, mayenda ya sebrê, dibêje, Çavên xwe derxîne biavêje cehennemê mehkûmî birînên me li mehkemeyan. Dixwazim li vê derê jê re notekî binîsînim, gelek helbestên me yên tîr û têr hene yên di asta helbestên cîhanê de, lê belê Tu jî heldestkar an nivîskarê me bipirsî wê navê xanî mela bidin. Carinan jî şaîrekî soranî û qet navê kesekî dinê kurmanc ê sax nayê bilêvkirin. Kêm kes bala xwedine helbestên kesên nola Lal Laleş, Serhat Hemdem, Mem Bawer, Rojeng, Rojbîr û û û kêm kes hene yên dema navê sereke dibêjin navê wan jî dibêjin. Dikarim li vê derê bi dehan navan binivîsînim, bijimêrim, yên helbestên Muhteşem nivîsîne lê belê kes behsa wan nake. Tu ji kê re bibêjî helbesta kurdî navên standard hene yên her tim têne bilêvkirin wê wan navên klîşe dibêjin. Dixwazim hinekî ji behsa elementa ar, argonê jî bikim. gazeke bêreng, bêbêhn û bêtam jê re dibêjin gaza bêbandor, rast e bêbandor e, rast e rast li tu tiştî bandoreke nake. Lê belê ji bo mirovan gelek bi fêde ye û li gelek hêlên jiyanê tê bikaranîn. Li Enstîtuya Tenduristiyê li parastina xwarin û vexwarinan ronahîkirinê û û û gelek deverên din Rastê strana qeydbûn a bi navê Wî li min rebenê hatim. Li bin stranê wiha nivîsîne, Bo xatirê duya min û pisîka wê. Pişt re dema stranê guhdarî dikim, dibînim musîka Queen, Well we will we will we will we will rock û yû, çi dibêje Queen. Qeyd û bend bi musîka Queen çi dibêje. Sibehê rabûm ku pisîka malê ketî derve, Wî li min rebenê, Wî li min rebenê. Mehmet Atlil strana xwe ya bi navê Pisikî wiha dibêje, Rojek ji te dûr ketim, dinya bi min ne xweş e, her reng mîna reş e, neçe tu qet neçe. Hiş hatiye serê min, îdî ne wek berê me, pisîka poz çewitî me, pisîka şîr rijandî me. Tişta çû nekeve dû, bi xêr hat jiyana nû, ne dereng ne jî zû. Em li remîksa Împosîble ne pêkan jî binêrin. Tu yê ya jî hez dikim. A dixwazim maçî bikim, a dixwazim wê bi dest bixim. Silavê li wê werdekê bike, jê re bibêje, ji vir pê ve serxweş. Serxweşnebûn ne pêkan e. Heger hevslekî tê hebe, wî bixapîne. Lê em ê vê meraqê bikujin. Pisîka te nizanim min çawa diranê xwe danî werger Aryan esas tişta gelekî bala min kişandî dema li dengbêjiyê li peyva pisîkê digeriyam rastê pisîka motka hatibûm a li kilama Besna û Xelîl min kilam ji çar dengbêjan godarî kir Miradê Kinê, Rifetê Darî, Ehmedê Gulê û Fadilê Kor, Kilameke Nola romaneke çîrok, Tewn, Serelêheng, Mekan, Tev diyar in. TRT şeşê kirine fîlmeke zor realîst, min ew fîlm jî temaşe kir. Li derheqê fîlmê gelek tişt hene yên mirov karibe bibêje lê mijar bila belawela nebe behs nakim çiku tu fîlm nikare bi qasê gotinên kilamekî bandorê li hes û hişê min bike. Kilam dibêje Min got qey ez ê kirasê xwe li xortekî Omerîka bikim lê kirasê min bû qismetê Brahîmê Temo herçê bûbîlanî darê tenûra pisîka modka kûpikê gemarê Her çê bi bîlanê û kupikê gemarê jî balkêş in. Lê belê mijara min pisîk bû. Loma bi tenê ketime pey a şopiya pisîka motka. Li malpera nuseybî nuqta kom rastî nivîsara Şerefxan Cizîrî hatim. Li ser metefora pisîka motka nivîsiye û zêde zêde dramatîze kiriye. Ez ê kurtayiya wê binivîsînim ji bo mirîşkên malê neçin li derdorê li malên cîranan hêkan nekin, xwediyê malê hêkekî dideyne derekê jê re dibêjin hêka motka ji bo mirîşk herrê li wê derê hêk bike. Axir pisika malê jî plana xwediyê malê xerab dikin. Diçin wan hêkan dişkînin û dixwin. Ji wan pisikên xesarker re dibêjin pisika motka. Axir hin mirov jî dişibine wan pisîkan. Şerefxan Cizîrî dibêje, Zimanê kurdî bi her hewayî tije metafor in, ango tije şibandin in, şibandinên ku bi wate ne, bi fikr û xwedî tecrûbe ne. Bi rastî jî li dengbêjiyê hîn metafor û îmge ji yên helbestan xurttir hene, ez gelek caran rastê wan têm. Şerefxan Cizîrî dibêje, Ez bi dengekî bilind dibêjim, em Kurd bariya darekî ne, em pîvaza mişarekî ne, mirov û kumikên ku kirinên wana wekî yê pisîka motka ne, di asta dawî de xerabiyê bi doza Kurdan ya hevbeş dikin, dijminatiyê bi xwe re bi hevdora dikin. Bila kes û komik kirinên xwe yên xerabe bi gotinên xemilandî seqa nekin, vaye dar û vaye mişar li hemberî kirinên pisîka motka fikr û têkoşîna siyasî, kulturî û exlaqî karekî helwestekî, erkekî netewî ye. Em careke din bala xwe bidine kilama Desna û Xelîl.

Ji çemê Amûzê heta Bilêfê darê reviya ji ber Filakî yadê rebenê. Axir bapîr û dapîrên me gotine, Zeman, ew zeman bû, Heso, gavan bû, Pisîk, pehlewan bû. Çima helbestvanan dişibînin pisîkan mamoste? Ez benî, ziman ji bo pisîkan zaf muhîm e, ji bo helbestvanan jî. Her du jî xwe bi zimanê xwe paqij dikin. An zimanê xwe bi xwe an jî xwe bi zimanê xwe. Pisîk bêdena xwe paqij dikin bi zimanê xwe helbest van rihê xwe. Pisîk qirêjên li bêdena xwe bi zimanê xwe paqij dikin lê belê zimanê wan nalewite her tim paqij dimîne di devê wan de. Helbest van qirêjên li rihê xwe bi zimanê xwe paqij dikin û mixabin zimanê wan paqij namîne. Ziman ji bo pisîkan her tişt e ji bo helbestvanan jî. Pisîk berê tiştên bixwen pêşî bên dikin, eger tişta bên kirin nas be û bi ewle be, zimanê xwe lê didin, piştre dixwin, helbestkar jî wisa ne, ew jî peyvan bên dikin, eger jê netirsin tam dikin û berdine nava tûrikê mêjî xwe. Ha pisîk ji bo ji bîr nekin bên dikin, şaîr dinivîsînin ji bo ji bîr bikin, Ferqa wan a sereke ev e. Ha tişteke din jî bibêjim a herî muhîm zimanê pisîkan nagihîje serê wan ji bo wî jî nikarin serê xwe paqij bikin. Loma her tim pêdiviya wan bi pisîkeke din a, pisîkeke din an jî mirovan heye da serê xwe pê bidine firkandin, alastin. Helbestkar jî wisa ne dikarin pesnê xwe bidin. Helbestkar jî wisa ne dikarin pesnê xwe bidin. Loma li benda pesindana kesên din dimînin, da gemariya di ruhê xwe de paqij bikin, belkî ego xwe bixapînin. Pisîk jî, helbestkar jî ji tenayiyê hez dikin, divê ez vê jî bibêjim. Pisîk dema li mirovekî dinêrin pêşî bala xwe didine destên wî û gelek caran destan bên dikin. Eger destên mirov bilewitin, ne paqij bin, nahêlin tu nêzê wan bibî, eynî nola helbestvanan, heya sax bim, li warê xwe bêwar im, dema bimirim ez ê bibim helbestvanekî pisknas.